Ko taku ingoa ko Wī Kepa Keelan, ā, e noho ana e rua āku kāinga noho, ko tētahi kei roto i Te Awakairangi, ā, ko tētahi kei roto i a Heretaunga. Ā, ko taku hoa wahine e mahi ana ki reira, ki Te Matau-a-Maui, mō te PHO kei reira, Hawke's Bay PHO te ingoa o taua wāhi mahi, ā, ko au kei te mahi mō te Manatū Hauora ki roto o Te Whanganui-ā-Tara. He aha te roa o tō mahi i reira i Te Whanganui-ā-Tara? E tekau mā rua tau ināianei, i tīmata au i te kau I te tau 2002, ā, i tērā wā i mahi ana au, i mua atu o tērā, i mahi ana au mō te, ā, te District Health Board, mō te District Health Board o, ā, Te Matau a Maui, ā, kua au e General Manager, ā, e, mō te taha Māori ki reira. Ā, e toru ngā tau e mahi ana au i reira, ka hara mai a Ria Earp, ko ia te Deputy Director-General mō Te Manatū Hauora Māori i tērā wā. Ka hara mai a Ria Earp, ā, ka kōrero mai ki a au, mehemea kei te hiahia au ki te mahi i roto i Te Manatū Hauora. I tērā wā ko Tākuta Tauni Ruakere, ko ia te. te Chief Adviser mō Taha Māori, mō Te Manatū Hauora, e wehe atu ana ia i Te Manatū Hauora i tērā tau. Nā te haere maitanga o Ria ki te pātai ki a. Ka whakaae au ki te haere mō te interview, mō te mahi nei. Mai i tērā wā, tae noa ki konei, i mau au ki roto i te Manatū Hauora. Nā te, nā te, nā te pai, nā te reka, nā te, ngā momo mahi katoa, ka mahi e te, e te, e te, te tūnga Chief Adviser. ā, he pai ki au, he pai, he whakakoi i ngā mihini kei roto i te hinengaro, ā, kua reta taki i noho au ki reira. Ko ēnei mihini e mahi ana mō, mō taha Māori, ā, he pai tonu, he tino pai tērā ki au, nā reira ka noho au ki reira. Nā, tēnā koe i te rangatira he mahi tino nui tērā, he mahi tino rangatira anō hoki. Hou anō ngā pātai ināianei e pā ana ki tō wā i tipu, tō tipuranga koe. I kōrero mai, nō hea koe, i hea hoki tō kāinga tipu?
I whānau mai au ki ki te whare whānau pēpi i roto a Ūawa. Ināianei he golf course tērā, āe, he papa paopao pōro. Ā, kī mai taku māmā kia tata tonu ka whānau mai au i roto, i raro i te rākau āporo. I te mea e mahi ana taku pāpā i roto i a Waikare mōna i taua wā, koia naki te kāinga e tiaki ana mātou ngā tamariki. Ka haere ia i runga tona pahikara me tona hapū, me au ki roto i tona, ki roto i tona tinana, engari kāre ia i tae pai ki te whare whānau pēpi, i makere mai ia i raro i tētahi rākau, āporo. Nā te haere maitanga o tētahi o aku whanaunga, ka tiakina ia ka haere ki te whare whānau pēpi. ia i Uawa. I muri atu o tērā ka haramai taku tipuna māmā te tiki mai i au. Ka whakahoki au ki roto o Ruatōrea, ka tipu ake au i reira, ā, i runga i tētahi pāmu miraka kau, ā, ki te, ko te wāhi nei ko, te ingoa o te wāhi nei ko Hīruhārama. E, e waru kiromita pē te tawhiti atu i te tāone o Ruatōrea. E rima mātou i whakatupu i roto i tērā whānau, he whāngai katoa. He mokopuna nāna koroua nei.
Ara, i to wa i tipu ai koe, i, i kōrero Māori koutou i, i roto i, i tō whare, tō, tō kainga rānei? Mm. Ai, aho katakata mātou ngā tamariki ki a māua, uh, ki tā māua tipuna māmā, i te mea ā, kāre ia e tino mōhio ki te kōrero Pākehā, kei broken English, broken, broken English ia i ngā wā katoa. Ā, he Māori te, te, te, ngā kupu i roto i te kai, i tō mātou whare, i roto i a mātou mahi. Ā, puta atu ki waho haere te kura, ki te marae, ā, koirā i, i kōrero Pākehā mā, mātou. ngā tamariki. Āe, engari, i te kāinga ko Māori katoa te, te reo i ngā wā katoa. Mm.
I te wā tipu anō, i, i hea i, i tō, tō wā kura, i te wā i tae tamariki ana koe? Ā. Ā, ko te kura tuatahi, mm. ko Tapu Te Ariki. Ā, he Māori, he native school tērā i taua, i aua wā. ā, ā, tawhiti, ā, e, ā, e, e tata tonu ki tō mātou pāmu. Ā, tata ki te kura nei, ko te, ko, ko tō mātou marae, ā, e, ā, koirā mātou huarahi haere i aua wā, ko kāinga, ko kura, ko marae, ko kāinga, ko kura, ko marae. Ā. He marae, he Māori katoa ngā kōrero, ka kite mātou, ngā tamariki, i ā mātou pakeke e kōrero ana. Ko tētahi o ngā, o ngā tino kaikōrero o tō mātou marae, ko taku tipuna pāpā. I te wā e tipu ake ana au, Ko ia kei te whāngai i a au, kia mōhio au i te mau o te whaikōrero me ērā mea katoa, āe, nō, he kaha te reo Māori i roto i tō mātou whānau, i te marae, me anō i te kura. Ahakoa ko tō mātou headmaster he Pākehā, engari he tangata tino matatau ki ngā mea Māori, he tangata ā, ā, tino kaingākautia e aku tīpuna me ērā atu o ngā, ā, o ngā mātua o tērā wāhi, ko Jim Henley tōna ingoa. Jim Henley. Jim Henley, āe. Ko tōna hoa wahine ko Marge Henley, Henley, he kura māhita anō. Āe. Ā. Nā Marge Henley, ā, ka tino, ā, ka tīmata au i te kōrero pukapuka, i te wā e tamariki ana, ā, ā, nāna i hoatu te pua, te pukapuka tuatahi ki a au, ā, moho, ka, ka, ā, kei roto tonu i a taku ngākau te, te, ngā kōrero i roto i taua pukapuka. Ā, tētehi o ngā, ngā pukapuka o Jack London, mōhio ki a, koe ki a ia? A Call of the Wild, e. Āne. Āe, he pukapuka e pā ana. Tino pukapuka tēnei?
Ā, tino, āe, tino mō, mō te, mō te, mō te tama. Āe. He tino pukapuka i te mea, ka whāngaitia tō hinengaro, ā, e ngā, ā, ngā mea katoa, ā, e pā ana ki te, ki te, ā, ki te noho i roto i, ā, Alaska. Ā, i tērā wā ko Alaska, Alaska tonu tētehi o ngā frontiers, ā, o te ao. Ā, nā tērā, nā tērā pukapuka, ā, tino, ā, ā, hīhē au ki te haere ki te whare, Kei reira ngā pukapuka katoa ki te titiro i ērā pukapuka. Engari, rua mano ngā, ngā tau e noho i reira ngā tāngata taketake o reira, nē? Āe, āe, tika.
Kia ora rā.
He, he kōrero anō koe e, e, ā, e, e pā ana ki tō tai, tō, tō tai tamarikitanga, te, te, te wā i tipu koe? Āe, ā, he tino hoa, ā, nāku, ōku whanaunga, ā, ā, ngā cousins me ērā atu, ā, ngā mea i whakahohotia au i te wā e haere ana ahau ki te kura tuatahi, ā, ka wehe atu i, i tērā ki te kura tuarua, ki a Ngata College, ā, e tino hoa katoa mātou. Ā, ā, koirā Mātou i tiaki i a mātou i te wā ki reira. Ā, kia kore e mea, a bullying-ia e ētahi atu, ā, ā, ā, nā reira he, he, he pai taua wā e haere ana au ki te, i te kura tuarua. Ko tētahi au noa ko ngā kura māhita o, o te kura tuatahi me te kura tuarua he mea, he matua kēkē ki ahau, aunties and uncles, nera. And me ahakoa i aua wā, kāre au e tino pīrangi ki tērā, ko aku uncles me aunties i ngā wā katoa kei, kei te, haere au te kura kei reira e, e me, e, e kōrero ana ki ahau me pēnei me pērā, ka hoki au i te kāinga, kei konei, kei konā anō rātou, me pēnei me pērā. Engari, ināianei ka whakaaro au ki a rātou, ā, ā, kei, ka mōhio au ināianei he mea tino pai tērā, i te mea, ā, nā, nā rātou, ā, i tae kaha, nā rātou te kaha i roto i ahau, kia noho ki runga i te huarahi, i whakarite au mo au i tēnei wā ko i tae au ki te tūnga o Chief Adviser mo Māori Health.
Te wā o to taitamarikitanga, kaha koutou to whānau ki te manaaki tetahi i tetahi, ne? Ki ngā āhuatanga, ko tērā tētahi āhuatanga i kawe koe mai tō tamarikitanga ki te wā i pākeke koe?
Āe.
Tētahi wāriu rānei? Āe, ehara i te mea he uaua, nera. I te mea i tipu ake au i roto i a Hiruhārama, ka mea tino wāriu i reira ko te kura, ko te marae, ko te kāinga, me ngā whānau i roto i taua takiwā. I te wā i wehe atu au ki, i reira, tekau mā whitu noa o ōku tau, ka hanake ki Pōneke, ka meatia au, ki roto i a Porirua i te taha o taku tuahine, ā, āhua rerekē, ā, i te, i te mea ko, i wehe atu au, i aua mea tino pai, i aua mea i tiaki au i te wā i tipu ake ana ahau. Hm. Ā, tērā anō, engari i te wā i whai whāmere au, ā, tokotoru. ngā tamariki, ā, ka hono ahau i a rātou ki ō rātou cousins i te, i ngā Kirihimete katoa ka hoki atu mātou ki te kāinga, i ngā whānau hui katoa ka hoki atu mātou ki te kāinga. Koirā, ā, ki te whakakaha i aua here, i aua hononga, āe. Engari ehara i te mea, ā, ngāwari, te mau ki ngā, ā, ki ērā atu here o, o, nē, o ngā rā i tipu, i, i tipu ake au, ehara te, ehara te mea ngāwari, te mau mai i ērā āhuatanga ki ēnei rā. I te, i te tāone.
Āe, he mea uaua. Nō reira, te tekau mā whetu o tō pākeke i te, te, te, te wā o tō hekenga ki te tāone, nē? Kia ora. Me kī, me haere tō tātou kōrero nāianei ki tō pākeketanga, tō wā i mahi nēhi koe i roto i te hauora. Kōrero mai, inahea koe i tīmata tō mahi i roto i te hauora hinengaro?
I te tau 67, ā, ka mutu te kura, ka haere au me aku whanaungaanga me i kōrerotia e au ki a koe, ā, ki runga i tētahi ngā pāmu ki te tope mānuka, ā, e mara, kotahi marama pea e mahi ana i tērā mahi, tino pai tērā mahi ki a au i ērā wā, ā, Ka waea mai taku tuahine e mahi ana ia i te hōhipera Porirua, ā, kia tonoa au ki tona, ki te taha i a Noatahi Aia. Ā, i tērā wā anō, ko te hiahia o taku tipuna pāpā kia haere au ki te mahi kura māhita, Nā reira, e kī taku tīpuna pāpā, kei te pai, me haere koe ki te taha o tō tuahine, engari ka tīmata ngā mahi tereina i ngā kura māhita, ā, me haere koe ki taua, ki taua wāhi ki te ako i ērā mahi.

Ki reira, ki Porirua, ā, ā, ka, ka kī mai, ka, ka mea taku tuahine ki au, ki au, mehemea kei te pai ki au te haere te mahi ki, i Porirua, inā he hereni, ā, ā, ā, ka haere au, Ki reira, ki te interview, e rima tara i roto i taku pākete, ka kī mai taku brother-in-law kia, e rima taha, e rima tara, kei a koe te rima tara? Ka kī au, mō te aha? Engari kāre i e kōrero mai kia. Ka haere au i te interview. ā, ka whai, ā, kāre rātou i, e, e whakaae kia haere au ki te, mai ki reira, ā, kia whakaae au te haere ki roto i te training mō te nursing. Ā, ko te rima tara rā e hoko a Johnnie Walker Whisky mō te tangata i interview i ahau. Koira ta, te kōrero o taku, o taku brother-in-law kia, sorry bud, um, But, uh, ka reo mo engari tera pea, e he korero noa iho tera. Um, so ka whai wahanga au ki a Hari ki roto i te, te block class e karangatia te ingoa tō class e aua wā. Um, e toru te kaumā rima pea ngā tangata i roto i taua karahe, e toko rua noa ngā Māori. Ko au, tētahi ko Paul Love, Tētahi, āe, āe. Ā, nā, tēnā, i tēnā wā, mai i tēnei, ahakoa kua mate a Pōl ināianei, i tino hoa māu. Mm.
Ki ōu whakaaro, pērā i ngā painga i, i, i ako tohu nēhi i ngā hohipera i te wā he tauira koe i reira. He anga painga mō te ako i roto i te hōhipera. Ā, tino, ā, ki au he tino pai i te mea, ā, ā, ka haere koe ki roto i ngā mahi, ā, akoranga karāhe, Ka akotia kia koe, akotia koe i ngā theories o te mahi nāhi nei. I mutu, ka mutu te mahi karahe, ka haere koe ki roto i ngā whare o te hohipera, ki reira parakatihi ai i ngā theories kua tohutia ki a koe i roto i ngā karahe. Tino pai tērā ki a au. Ai. Tō, tō uru tīmatanga ki te hohiperi reira a, a, ko o, o Porirua, he aha o, o whakaaro ki te hohipera te, te nui ta rahi o ngā whare, ta rahi o ngā tangata o reira, te, te māuiuitanga, he aha o whakaaro to kōrero mō wera me i kitea koe i, i taua wā i tō tīmatanga? i reira. Ā, te tīmatanga ki reira, aua mataku au, i te mea ka kite au i ngā tāngata whai ora i roto i wētahi o ngā whare i reira. Tino rerekē i te mea, nā te mea, ā, kua pāngia rātou i te wairangi, ā, engari he momo, he momo, he momo katoa i reira i aua wā. Ā, ā, i roto i ngā karaehe, ā, ka ako au, ā, ko tēhea, tēhea. Āe. Ā, ka tīmata au te, te ako ki te, ā, taua momo schizophrenia, ā, me ngā mea katoa e pā ana ki tērā. ērā mea katoa i tohutia kia mātau. Nō reira, tuatahi āhua mataku, engari ka roa, ka mārama ki a au te momo o ngā tāngata katoa i reira, ā, ā, ā, ka rata rātou ki a au, ka rata au ki a rātou. Ā, ā, ā, ka tīmata te tipu i roto i au, ā, te hiahia kia noho au ki te mahi ki reira. Ā, he maha ngā Māori i roto. ā, i ērā whare, ko ētahi he rangatahi pēnā i a au i tērā wā, ā, ka whakaaro au he tino, he tino waimarie au, ā, i te mea, ā, he aha te kōrero to te Pākehā, for the grace of God, ā, ā, there. It could have been me, nera. He waimarie hoki i tipu au i te tāu aku o taku whānau. He whānau kaingākau ki ngā tamariki, he whānau tino hiahia ki te tiaki i a mātou, a tamariki. Koirā tērā ka tīmata au ki te mōhio he maha ngā whānau kei roto i te ao, kei roto i Aotearoa, Kāre i te mōhio me pēwhea me pēwhea te tiaki i ā rātou tamariki. Ā, he maha i, i, i uru ki roto i a Porirua. Ā, 20, neke atu pea ngā, ngā rangatahi ā, i roto i tētahi ā, whare o ki reira i mōhiotia ko Male 8, ā, ka haramai ki roto. Kāre e mōhio a ngā, ngā, ā, ngā mēnētia i taua wā, me pēwhea, me pēwhea, te tiaki i a rātou. Ā, koirā ka tīmata te tipu a taua whakaaro i roto i a au, ā, ā, tērā pea kei te hē, ā, ā, te tūāhua ā, i, i, i whakatū, i hangaia hei tiaki i a rātou te Māori. Kimi, kimi huarahi. Āe, kei te hē taua huarahi, ia, koia rā ka tipu ake ki roto i a au i aua wā. Kei te hē taua huarahi, engari, kore rawa au i mōhio, ā, ā, he aha te, te rongoa mō tērā, ā, Engari ka tīmata te kōrero haere i roto i waenganui i a mātou ngā Māori, ā, tērā pea me tīmata te rapa haere i te huarahi tōtika mō ngā, mō ēnei tāne Māori, mō ngā, ēnei rangatahi, tae atu ki ngā, ki ngā mātua me ngā, ngā pakeke.
Ko wai nā nēhi? I poipoia koe i te wā i tīmata koe i roto i tērā mahi?
I aua wā, he ruarua noa ngā nēhi Māori, ngā mea whai tīkiti, ā, ka uru atu koe ki roto i aua karāhe, block classes, ka mōhio ngā Māori ngā mea pakeke, Ā, kua, kua puta atu koe, kua uru ki, koe ki roto i ngā karae, ka tīmata rātou te haramai ki te whakamōhio mai rātou, ā, ki a koe, me te, me te āki i a koe, ā, kia, kia kaha koe ki te mahi i ngā whakamātautau, ngā mahi whakamātautau. Ā, ko Wally Barton tētahi, ā, ko Henry Paul tētahi. Ko Tom Johnson anō tētahi, ā, ko taku tuahine anō tētahi, i te wā e ora ana ia, e koia ki taku taha e whai haere ana ahau kia kore e haere te Kaipia kia noho ki te titiro ki ngā pukapuka. Ā, he tokowhitu pea. ngā, ngā, ngā pakeke, ngā mea Māori. I karangatia e Senior Assistant Attendants i kōrerotia rātou i, i aua wā. Ā, engari tino, ā, tino whakahihī rātou i te mea Ā, ko haramai mātou, ā, ko haere māua ko Paul i roto i ngā block classes nei, ko, ko rātou ngā mea te tautoko i a Māui, i ngā wā katoa. Mm. Ā, e ono marama pea i te tīmatatanga o ngā block classes ka haramai taku tupuna pāpā ki, ā, Te Whanganui-a-Tara, ki te, ā, kōrero ki a, ki te Kite i ahau te pātai he aha te take ka reo i haere ki te wāhi tereina kura māhita. I te mea koina tōna whakatau ki a au i te wā i wehe atu au i te kāinga. He aho riri nei ia ki a au i te mea kāre au i mau ki te mahere. Engari, Ā, ka noho au me taku tuahine me tōna tāne ki te whakamārama atu ki te koroua nei, ā, te tino wāri o ēnei mahi ka kōrero au me ngā, mō ngā Māori, ā, tangata Māori i roto i te hōhipera. I tērā wā kāre au i mōhio engari ko tētahi o aku Taku whānau tonu i roto i taua hōhipera, ā, ka, ka reo moho, mōhio he ata take, but i warewaretia, ki a au nei, i warewaretia te wahine nei i, i te wā i haere, haere ia ki te hōhipera, i mate ia ki reira. Ā, but, Engari, nā ēnā mea katoa, me te kōrero te kōrero, ki te karaua nei ka whakaāia ia kia noho au ki roto i tēnei mahi. I te wā i wehe atu au i te wā kāinga, ko tētahi anō ōna whakahau kia Ko e wī, kia mau ki tō Māoritanga. E wī, kaua e wareware nō konei koe. And e wī, what did he say, don't be.

I puta kohi pere i reira. Arā tonu te rō o tō mahi i reira. I tīmata au i reira i te tau 68. Ka whiwhi au i te Registration State Finals Staff Nurse i te tau 71. E rua ngā tau e mahi ana au staff nursing, e ako ana au i te mahi o te staff nurse. He tau tino pai ērā, koirā ngā tau e whai haere ana au i ngā nēhi, ka mōhio au kei hea te nurses home, te pātī haere o ngā mahi katoa o ngā rangatahi. Ā, engari ko au te mea i mau i ērā wā, i, e taku ā, hoa wahine tuatahi. Ā, i te tau whitu tekau mā whā, ā, ka haere au me taku whānau ki ā, Lake Alice. I mahi au i roto i te security block ki reira. E hiahia ana au ki te, ā, ā, ki te mōhio, ki te mārama atu ki tērā momo mahi, ā, tērā anō i kōrerotia ki ahau, he nui ngā Māori ki roto, ā, ngā tāngata e whai nei i tēnei me te oranga hinengaro, he maha ngā Māori i roto i taua, ā, taua block, haere au ki reira. Pērā ki te whare herehere tērā, āe, āe, tērā kāinga nō Lake Alice, āe, rātou i noho mauiui ana. Āe, āe. I tūtaki au ki a Winston Maniapoto ki konā, ki roto i tērā wāhi. Tae tonu mātou ki te whakauru he whakaaro Māori ki roto, engari ko te rangatira, i tērā wā he Tatsimana, ko tōna ingoa ko Harold Wright, kāre i. i hiahia kia kitinihia ngā āhuatanga whakahaere i te hāora i roto i tērā, tērā whare i Awawa. Engari, rite tonu ki ngā whare hauora katoa o ērā tau. Kore rawa rātou e whakaea. he rerekē te whakaaro Māori ki ngā whakaaro i whakarūtia e rātou ki roto i ngā mahi hauora nei.
Me haere tōtika ki hoki tātou ki tēnei ao, me kī, ka taea koe ki te tuku he kōrero Whakanui, me te te poipoi i ngā nēhi o nāianei. He aha ō kōrero ki a rātou, ngā, ngā nēhi mō apōpō? Ā,
āe, he, he rerekē aua wā ki a nāianei, nē. Ā, i tino hurihia ā, tē mahi ngā mahi o te hauora i te, i ngā tau o te 80, ā, i ērā tau i, i, i uru atu ā, ā whakaaro Māori ki roto i ngā āhuatanga e whakahaere nei i ngā hōhipera, mō rātou kei te raru te hinengaro. Tīmata mai a Mason Durie me Te Whare Tapawhā me te wahine toa rā o Tūhoe. Rose, nē? Rose, ā, Tākuta Rose Pere. Tino, tino wahine tēnā. Nā reira, Ā, nā reira, ahaura, ahaua rerekē, rerekē aua wā ki a nāinei. Engari, kei, kei roto tonu i ngā, ngā, ngā āhuatanga e pā nei i te hauora tangata, ā, ngā uauatanga e pā ana ki te tiaki i te Māori, ki te tiaki i te, i ētahi atu, ā, i te mea Ki te tino pā tonu a te iwi Māori e ngā mate, te mate huka, te mate manawa, te mate pukupuku, i ērā mahi katoa, ki te tino pāngia, pā taumaha, tino taumaha, mehemea ka titiro koe ki te pātanga, ki te pā, nā, ngā iwi Pākehā, nē rā. Ā, ā, nā reira, kei reira tonu ērā uauatanga, te, te tīni, ā, i te whakahaeretanga o ngā rātonga hauora ki roto i ngā District Health Boards, ā, kia pai ake tō rātou, ā, ā, tō rātou tiaki i ngā hiahia o te Māori, kei reira tonu ērā uauatanga, ā, ko te mea mō ngā nēhi Māori o ēnei rā, kia mārama rātou ki ērā, ērā momo, ā, ā, ā, ā, ērā momo raruraru kei roto i ō tātou rātonga hauora, ngā me pēnā, Ā, kia āta whakaaro rātou ki ērā mea, ā, ā, ā, me te, me te kaha ki te, ki te whai haere i te rōnga hei whakatika i ērā, i ērā, ā, ērā momo, ā, mate. E Pākehā nei te Māori. He pātai tēnei hoki mō te nēhi Māori. Ki ō whakaaro, he tūnga motuhake tēnā kōrero mai koe? He tūnga motuhake? Mēnā te tūranga o te nēhi Māori.
Te tūranga o te nēhi Māori. Ā, mehemea ka whakaaro koe ki te maha o ngā nēhi Māori, ki te maha o ērā atu nēhi e mahi nei i roto i te hauora ruarua noa o ngā Māori, ko te me Kē, kia whakanuia ngā nēhi Māori, ngā tākuta Māori, ngā kaimahi Māori katoa i roto i te hauora. Ā, mā tēnā, ā, ka, ā, ka hiki ake te tiaki o ngā tāngata koa, katoa, e haere nei ki ngā hōhipera. Engari ko te tino pai o ngā nēhi Māori, ko tō rātou, kei te mārama rātou ki ngā hiahia, ā, o ngā whānau Māori, E haere nei ki rō hōhipera. Ā, koina te mea e, e, i tēnei wā ki tāku titiro, ā, ā, koina tētahi o ngā uauatanga, nē rā, ā, e kōrero nei ko te cultural context. Ā, ā, ko te cultural context o, o te Māori i rite tonu ki ngā whānau ka haere nei i roto i ngā hōhipera, ā, ka kite rātou i ngā, ngā, ngā tūroro Māori, ā, ā, ka mōhio tētahi he aha te hiahia o tētahi, ā, ā, engari kāre, ā, ā, kāre anō ngā, ngā nēhi atu, ngā Pākehā me ngā Indians, Asians, ahakoa, ā, ā, He titiro anō tā rātou, he māramatanga anō tā rātou i tō rātou haere ki te, i tō rātou kitenga i te tangata Māori, i te whānau Māori rānei.
Pātai anō, he pātai anō tēnei, he whakatauki, me kī, tēnei whakatauki rongonui, he me nui, te manaakitanga. Homai koa he tauira mō te manaaki tūroro mai tō mai tāo nēhi.
Pātai mai anō.
Homai koa he tauira mō te manaaki tūroro mai te wā i, i nēhi koe, i nēhi tau Ae. Tūroro. Ae. Ā,
i te wā e nēhi ana ahau, ā, ki au nei, ko te tiaki i te tangata whaiora, tūroro rānei, ā, ā, ki te pēnā tonu ki te tiaki i tētahi o ōku whānau. Ā, ā, koirā te mea i, ā, i, i whaka, koirā te mea Ko re te mea i i i i a i nga wa katoa koira koira te mea i roto i taku hinengaro. I nga wa katoa e mahi nehi ana ahau a a i nga wa katoa e mahi manager ana ahau a Ā, me ināianei kua tae au ki roto i te kaupapa here mahi ana, ā, koirā te mea i, kei mua i a au. Ā, ko te tāngata e, e che, ā, ko au, ko te tangata, ā, ā, kei te māuiui, Ko te whānau mā Wīwī, ka rite tonu ki tōku whānau, ka rite tonu taku tiaki i a rātou me ki taku whānau. Ā, kāre e mōhio i tēhea wā i whai tērā, ā, tērā whakaaro i roto i a, ā, tērā pea nā, nā kōrero, ā, i kōrerotia taku, ā, pāpā ki a, ā, ā, ka haramai te tangata ki tō tatau, ā, manaakitia, tiakina, ahakoa, ā, kāre koe i mōhio ki a ia, ko te me nui kia manaakitia. Āe.
He rongo Māori i ngā hohipera i te wā i nēhi koe, i te tīmatanga o tō mahi i reira? Kao, kāre te tīmatatanga, engari nā mātou, te Rōpū Māori, E mahi ana mātou i roto, i, i, i, i roto o Port Porirua i taua wā. Nā mātou i tīmata ngā mahi uh, you know, mau mai i tērā me te rongo Māori ki roto i te hōhipera. Uh, nā mātou i mau mai ngā kai, whara, uh, kai karakia hei uh, tiaki i te taha wairua o ngā uh, tangata whaiora i aua wā. Uh, Ko au ko Paul Love, ko Chas McCarty tētahi, ko Mere tō mātou kuia, Mere Hammond, a puta mai wētahi atu o te hōhipera, me Wete o ngā kaumātua i roto o Porirua ka rongo rātou mō ngā mahi i mahia e mātou, ka tīmata rātou ki te haramai ki te tautoko i tō mātou rōpū. Ā, tīmata tērā i te tau 88, 89 ki roto o Porirua. Ā, i tērā wā i tīnihia katoa ngā mēniti o te hōipera. Ā, Ka noho au ki, ko tētehi o ngā Assistant Managers mō Porirua Hospital i aua wā. Ā, ko Janice Wilson, ko ia te General Manager. Ā, anā, i raro i a, i a ia ka tīmata te whakaurutanga o ngā huarahi Māori ki roto i a Porirua.
He aha nga me pai ki a koe mai i taua wa, te wa i timata ai te hauora Maori, nga whare tu, nga whare tu roro i taua wa, he aha nga tino painga o oe rawa? Ko te tino painga ki au ko te ka ngawari haere te. Te whakaate te urutanga o te whakaaro Māori ki roto i aua whare, ki roto i aua, ki roto i aua hōhipera. He tika tonu ko wētahi atu, i reira tonu ngā mea kāre e pīrangi ki te whakaaro Māori, kia uru ki roto, he maha rātou. Engari, he pā ake ngā rā, ka kite koe i ngā tūroro Māori, ā, e ngāwari haere ana i roto i ō rātou mahi, i roto i ō rātou whakaaro Māori. He mea ka tīmata te tipu, te whakaaro kei te pai tēnei me te whakaaro Māori i roto i ngā hōiwhera. Ka tīmata ngā whāia Māori e, e mahi ana i roto i ngā hōhore, hōhi pea te mau mai he kai Māori. Ā, ngā kōhua kai ka tīmata te, te, te, ka kite koe i runga ngā, ā, i roto i ngā whare tiaki tangata nei. Ā, ā, me te, me ngā, me ngā tūroro Māori e haere ana me ā rātou pereti ki te tiki wātakerehi me te, te kai boil up me ērā atu mea, pra o rēwena. I mātua tērā kāre koe i te.
Tēnā, tēnā ngā, ngā mahi pai i tuku koutou i roto i ngā hohipero puta o wāna. Āe.
Ko tētahi tangata tino tautoko i a mātou ko Īru Tākuta Īru Pomare. He mea tino pouri ki a mātou i mate ia.
He tākuta a tinana, a hinengaro rānei tērā tangata? Āe, he tākuta a tinana, koia te Dean I te wā i mate ia, he koia te Dean o te Med School i Wellington, ā, koia te, ā, te, te, te rangatira o tētahi o ngā wāhanga o te hōhipera. Koia ko Pat Ngata, ā, Tākuta Pat Ngata anō tētahi, ko, ā, me Lorna Dow, ā, engari kua mere te mea i āki i a au kia tīmata aku mahi nei tumuaki i roto i te hauora Māori mō tērā takiwā, mō Porirua me. Kāre e roa i muri o tērā, ko he supervisor au i aua wā, Engari kāore au i hiahia ki te piki ake, i te mea e parei whutupōro tonu ana ahau. Mōhio au mehemea ka piki ake au i roto i ngā mahi nei, ā, me whakarere au whutupōro me ērā atu mea, kāore au i hiahia ki te, ki ērā, ki tērā. Engari mutu ana taku parei whutupōro, ka huri anō au ki te. ki te whai haere i ngā mahi mēnita. Kite au i aua wā, mōhio tonu au ko te tangata whai pūtea, ko te tangata nāna te kōrero mō te pūtea, ko tērā te tangata whakahaere ana i ngā rātonga hauora. Me kei te pūtea koe, ka taea koe te kī atu me tī a mahi Māori i roto i. Taku ratonga, mai i tēnā wā ki nāianei, koira tonu te te whakaaro i whai ake nei e au. Kāore au te kī atu ki ngā Nehi Māori o ēnei rā me huri mēnita rātou, engari, Ā, he huarahi tōtika anō tērā, mehemea kei te tino pīrangi koe ki te tīni i ngā āhuatanga o ngā rātonga nei. Ā, koirā ngā tāngata whai wāhi ki te tīni i ngā rātonga hauora. ā, ā, ā, he pai te mahi nei ki te mehemea kei te hiahia koe e te tiaki whānau, tiaki tangata, ā, ā, ā, engari mehemea tino hiahia koe te tīni i ngā āhuatanga, ā, mahi i roto i te hauora, Katoa, ā, ko Mēnitia tērā, koirā ōku nei whakaaro. Hoi anō he kaupapa anō tērā i Mēkī. Āe, āe. Koirā tētahi kaupapa i tino whāingia e au. I tētahi rā ka whakaaro au kia mutu taku mahi nēhi, ā, me haere au ki te whakamātautau mō te Mēnitia, ā, Ka haere au, ko te mea i tīni au ki te nēhi, mai i te nēhi ki te manage, ko tērā, e hiahia ana au ki te tīni i ngā rātonga hauora, kia pai ai te noho o te Māori ki roto.
Engari tō i tō wā i nēhi koe, he taumata tō wā, Mō te o kekinga ki te tari, ki tō mahi nāianei? Āe.
I tuku tau, taumata tērā mahi te wā i mahi koe? Āe, i. Te wā i ngēhi koe? I tērā, ā, i tino whakaaro au me pēwhea tāku piki haere i roto i, ā, i te mahi nēhi tae atu ki. ki ngā mahi i mahia au i muri atu o tērā. Um, engari, i, i, i te wā e nehi ana au, te, ka te tira au, ka, ka, ka kite au i te, ki au i ērā wā te he, te tino he o te tiaki i ngā whānau Māori. Uh, ko tētai anō, ko te tino he o te tiaki i ngā tangata whaiora. Ā, nā reira, ka tīmata au ki te kōrero. Te haere te hui te kōrero mō ērā momo mea, ā, kāre e roa, ā, ka tīmata au te piki i roto i aku mahi i te mea e kōrero ana ahau mō ēnei take, ā, tino nui ki ahau. Ā, engari, ko te reko o te kōrero ki ētahi atu, i te mea, ehara ko au anake kei te whakaaro i aua whakaaro, ā, he maha ngā tāngata i aua wā e whakaaro pēnā ana, engari, ā, ko au te nēhi Māori kei te kōrero mō ērā, mō ērā mea. Āe.